Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua A series dedicated to sharing stories from Te Tai Tokerau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Tokerau. Na aroha pumau ana hau ki to tatou iwi, to tatou iwi Maori e pangia nei i tenei mate taurekareka. Na, i mua nei mohi ana koe i rongo koutou nga mate o nehe ra, engari i penei nga korero a taku mama. Whaea, a Whina, ki a mātou ana tamariki. Ko wēnei ngā mate i pāngia, i pāngia i konei, nē. Wā rātou whānau o konei, nē, e matemate ana i tērā mate te Spanish Flu. Ko tana pāpā. tetahi e tanu ana ki nga harata. Ko eia i na ratou mahi i tana kawhena, he kawhena hoki ki a tatou. Engari he pouaka no iho. Penei nga pouaka mahi panana nei, na, ne, na, ko tera tana kawhena i na te mea ko kore taea E ngā iwi o konei ki te hanga ngā kāwhena. Nā ētahi atu, nā me, nā rātou i takahi ki ngā rau o te ngahere, ngā nīkau me ngā rau kawakawa katoa nei. Ka haere ētahi o rātou ki te mahi he pokah mō rātou katoa. Ko to matou prihi matua prihi konei ko tera tana mahi me nga kaumatua hei tanutanu i nga wa matou kaumatua o mua ne hara he kaumatua na he tamariki noki i mate i taua wa. Naianei na ko Houmaingea te kawana E Pūwero, e Pūwero ki te whakaora i a tātou, nā, ko mataku katoa o a tātou iwi nei tērā Pūwero. Nā te aha kē tō tātou iwi e āwangawanga nei kia haere ki te te pūwero i a rātou. Ko taku kōrero ki a rātou, he, he, he oranga tēnei, he pūwero, he whakaora pea i a tātou, nē? E waru tekau mā whā ua māua tau, nā, e mea ana a rātou ngā pāka i Over the Hill, korou whakahikimera kōrero, e kaha ana, e kaha ana te, te hinengaro. Tae mai au i kura ana i Hatohoepa i Nēpia, nā te tangata nō konei, ko Hone Peita tana ingoa. Nā, e pāngia e ia tērā mate, te TB. I konei katoa wērā mate i konei. Nā, kite au ētahi i ngā hui o konei, i te whare o Waipuna, Whare tawhito, whare kuia ki a mātou. Pai tēnā wāhi whare he mahana ne, te nohinohi. Nā, i mua rā, ki te hau ngā kaumātua nei ne, me wā rātou mea mā rātou, me tuha wā rātou mea i roto te mea te, te tīni nei, pērā anō rātou nei e tuha ana. I roto ngā tīni nei, mōrikarika pai mātou ngā tamariki nei ki ngā kaumātua nei, nē? Nā, ko ērā kaumātua i pāngia e te TV, ka mutu i taua wā e kai tupeka ana rātou, nē, tupeka. Engari te tangata nei i haere ki, ki, ki Ngāti Kahungunu, kia ora ai e ia. Nā, ko ia te, te kaumātua o te marae nei. Ā, i puta mai e ia i a Whare Tohunga, tōna tupuna ko Whare Tohunga, ko Hone Peita. Nā, ko tērā tangata ora mai, ora marika, nā, i tērā mate. Engari ētahi atu O Kauiora, ko ae ko ena o te korero nui a toku krani papa a Here me te papa o toku mama, ko ana korero ki tana iwi o konei. Ki te koutou nga mea nei, a raro, mona koe ha te wiwi, mona koe ha te wiwi, na. Ko tana kōrero ki tana iwi, rarawe rānea? Kei reira ngā moni, kei raro. Nē? Āe, haere koe te, te, te keri koe rā mea, kei raro he moni. Engari pēnei ana rātou, nē, he moni mārika. Engari, nē, ki te haka pai, whakapai te whenua. Oh nāianei wā, oh. Me mahi mārika ki te mīhini nei. Ko māngere katoa tātou. Āe, tēnā koe, tēnā, tēnā kōrua, mō tō kōrua, haere mai ki a māua.
Titiro whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o Te Taitokerau.